Purezidenti yaagamba, Ekyo eky'enguzi mu gavumenti nyowe ekyanshemeza nk'omuntu n'okureba ngu purezidenti atuura naagamba ngu hariyo enguzi, hariyo enguzi kwonka atakatungire obujurizi. Kwonka eri izooba ekyanshemeza n'okugira ngu purezidenti yaikiriza ngu hariyo enguzi, naamanya abakurya enguzi kandi aine obujurizi n'obuhamya abwine. Kandi niwe oine amaani g'okutamu abantu omu ofiisi nainga akabeihamu bamwe. So nk'oku yaakigamba.

Ow'ekitiniisa ahu nareeba ari naitwe Lauben ou baingi barikumanya nka Hams nawe yarugayo n'okugamba aha nshonga egi arikugira ngu oburi bw'enguzi buri aha kushiisha buri kintu kyona ekiri omu ihanga rya Uganda. Mbwenu nikyenda babukyenere kimwe omu ihanga rya Uganda babutuntumure bukwate akakiro. Ku twaba turi aho, omwe yaatugambira ebintu bishatu ebi twaabaire nikikora kushoma. Yaagira ngu aihikire kutunga information erikumara ngu omu paramenti kuruga omu Bank of Uganda, omu ministry of finance harimu corruption. Then yaagira ngu corruption yaagita omu miringo eshatu. Yaagamba eki barikweta dishonesty, nari kukora ekintu orikukimanya ngu Kigyendereire agaruka agamba ngu obumwe obumwe nasa kuba by mistake agaruka ekindi agamba ngu ba bamwe ni ba traitors so nawe president narengwa ari naitwe arikurwanisa oburi bw'enguzi kandi yatuha misiriza ngu naza kuburwanisa kandi itwe ba MP tuza kumukwasa oburi omu parliament turebe ku twaburwanisa turebe ku twaburwanisa kandi twabumara nari twabukyendeeza ku tutabumazireho. We omuny'ishengyero wa Kashaari ey'amatemba ow'ekitinisa abaazire batari nka ya rwenkwene nabo yaarugayo n'okugamba aha kikwataine n'oburyo bw'enguzi omu ihanga rya Uganda arikugira ngu Museveni aine kugira eki yaakoraho abantu aba barikurya enguzi omu ihanga rya Uganda bakabateera aha mutwe bakabaiha omu bitongore ngu ahakuba baremiise entunguuka.
Purezidenti nawe yaagamba aha nguzi. Yaagamba ngu enguzi eri n'omu ofiisi ye eri ahagati ya minisita ofu fainansi na paramenti na n'omu paramenti mbwenu okusayininga ebipapura ebi twasayininze tikikumanyisa ngu buri muntu omuri paramenti ariyo naakora kuti aa kwonka abantu baakora ebi ebirikuhenda amateeka bashemereire kubonerezibwa mbwenu na naitwe hati

Twagumizamu omu makuru agandi, owaayetsimbire ahabwa MP bwa Mbarara City ey'amashima, ogwo ni Honourable Immy Mbalebaki yaarugayo yaabaasa kuba naahabura abeebembezi b'ahansi ab'omu ihanga erya Uganda okureebuuza bataahi baabo omu kurwanisa obushumankuzi kandi nawe yaagamba arikwongyera kuteereramu ki omwebembezi w'eihanga agambire eizooba erya nyimabazyo aha nshonga y'obushumankuzi ekwatsire Minisitule y'omwihanga erya Uganda yagira ngu boona abantu bakyaramu bakareebutsa bataahi baabo kukira munonga abeebembezi. Obushuumaankuzi nibwija kubingirwa kimwe omwihanga ryaitu. Katubireebe. Bwanyima ya mukuru w'eihanga kurugayo akacumita orwara aha buri bw'enguzi eizooba rya nyimwazyo obu yaabaire nagaaniiraho n'eihanga ryona abebembezi batari bamwe na bamwe kuruga aha ndengo zitari zimwe na zimwe okwetooroora eihanga ryona. barigireyo nana okugira eki bagamba aha buri bw'enguzi nabo. Mbwenu iwe ow'ekitiinisa mbareeba ki ime, ogu n'owa ayetsimbiremu omu karuuru k'orurembo orwa mbarara, na munonga mbarara y'amashuma, yaarugayo nawe yaagira ngu oburi bw'enguzi buri aha kushiisha eihanga ryaitu, ngu ahakuba obwa hati buri kimwe kyona ekirikutsiba enkora ya gavumenti okugira ngu ekorere abantu baayo okubagaruza ahabw'emishoro yaabo ei barikubaihamu nibigyenda bihwera omu buri bw'enguzi. Abantu boona abanya-Uganda bagwerwe akagwe. Ebiju byona ebi turikurabamu eri izooba n'ebi turaabe buri nyenkya kare n'obwire oburikwija twaba tutarwanise enguzi, hoona enguzi niyo erikubitureetera. Enguzi neerya enguuto, omuntu naagyenda akoorere sente ahabw'okuba nk'eihanga nitufeerwa obutabarwa ebi barikweta trillions ikumi buri mwaka. Hati ezo trillions ikumi buri mwaka zishemereire kuba niyo bajeti y'amahanga makye nka za Rwanda, kwonka itwe nizibiibwa abantu nyabuntu. nibareeba ki yaarugayo n'okuhabura Abanya-Uganda ngu babaase kurwanisa enguzi okutandikira n'ahansi. Waareeba omuntu yaagira eki yaareeta ky'esente nyingi munonga otakikyenga obuuze aha kiihire. So itwe nk'abantu nyowe naiwe, iwe ah'okutuura hoona nitushemererwa kurwanisa enguzi egi. Ku oraareebe nibareeba ki yaija aha kwanyu. Omu izooba rimwe yaagura enyonyi, ogyende omubuuze sebo enyonyi ogiguzire nkahi, ogyende ogambire IGG omugyete kwonka mbwenu bati kaguza enyonyi tumumburize sente ahu aziihire. Mbwenu obu yaaba naagamba hoona omunyamakuru waitu akasheeshe ka mbwenu owaitu Nisambare Baki yaarugayo n'okusiima mukuru w'eihanga rya Uganda ngu obwahati obu yaatandika kureeba ebituri ebiri omu gavumenti ye na munonga omu buri bw'enguzi eihanga ryaza kutereera. Nibareebaki ime yaarugayo n'okuteerera abaheereza ba gavumenti omuranga arikugira ngu obushomaankuzi bwire ekaari nambwenu abamwe baaba batabitairemu maani maingi munonga nibabaasa kwija n'okubakoma. Hati omucuucu waaza owaitu okwo omu mihanda ey'owaitu, omucuucu noremwa n'okuvuga waaba okuvuga egaari nangwa na piki. Hati ziremwa kuraba omu micuucu. Tihariho buheereza burungi, amashomero tigarimu bitabo, tigarimu ki, abashomesa ni bakye, amarwariro tihariyo mibazi. So buri hamwe hoona ebintu bifiire kandi ebyo byona nibireeta aha buri bw'enguzi, oburi buri hamwe, oburi buri kyanga, oburi nagira ngu oburi bw'enguzi. tibirikumanya ekika ky'omuntu, tibirikumanya diini, tibirikumanya ruganda, tibirikumanya muraingwa, tibirikumanya mugufu, oburi bw'enguzi twena nibutwafekitinga, so ekyo n'okureeba ngu twakikora kureeba ngu kyaba gye, omuntu yaija yaaza kukora omuhanda nk'ogwe naaza kuguharagata, mumugye ngu waaza kuguharagata ota? Iwe oraharagatsira omuhanda otakutamu ka maramu? Mbareeba ki yaagumizamu yaagamba n'aha mutindo gw'ebintu.

Twasindikayo ebijunzire, twasindikayo ebibungirwe, twasindikayo ebitoomire, hati Kenya yagira ngu mwaza kugira ki? Mwaza kutwita. Baabyanga. Mbwenu nikyenda abeebembezi muteho obuki? Muteho enkiiko ezi barikweta baraza buri kyaro kureeba ngu abeebembezi mwagambira abantu oku baayeyongyera aha mutindo gw'ebintu, tukabona akatare abantu baitu baruga omu bworo ahabw'okuba omuntu waitu. Twamutamisa oburiisa n'obuhingi, abantu boona bariyo nibairukira omu tauni ahabw'okuba oburiisa n'obuhingi tibwakiinemu kiburumu. Buri omwe nairuka ngu araaze omu tauni aragira ngu niho hari akasente kwonka kandi obugaiga babutsiga enyima bagyenda ahabw'okugira ngu ebintu byabo tiby'omutindo kandi tibikureeta akatare kakye. Bareeba Kiiti yaakomaho yaagumizamu n'okuteerera abantu ba Mbarara omuranga okugira ngu obwahati enjura ebuzire ngu mbwenu babyare kare ebihingwa byabo enjura yaaza kwiza eshangye beetegwire. State house nimbatinisa obutumwa obw'okugira ngu mbanza mbasiima bagarire abaana baabo omu mashomero kandi nibatinisa obutumwa ngu mushekyere kare ahabw'okuba hati enjura nayo ebiro ebi titukumanya ahu erikwija eshaaha yoona neeragara neebaasa kugwa nk'oku aha mushanju ogu oguri omushana mbwenu imwe murekye mwashekyera kare biba kandi mwagumizamu nimukora gye entookye zaanyu ahabw'okuba itwe niho tukwiha akasente itwe nk'abambarira south abaingi so nimbagira ngu kwonka enjura ku eraagwe Niinyenda ngu buri omwe haakiri haakiri otsimbe emiti nk'ebiri. Ahabw'okuba e, obutonde bw'ensi obu turiyo nitureeba nibutureeba nituza kugira aha irungu kandi nyatsya tube nitwebuuza ekyabaireho n'enki kumbe n'ekyo twayorogire. Ahabwa GNTV agaruka otya Clinton Nahabwe Mujomba na Desire Asiimwe omu rurembo orwa Mbarara.
Twagumizamu aha nshonga z'okwiha ba kamishana omu ntebe zaabo n'okubeihamu obwesigi omu ishengyero ryaitu erya Uganda, Honourable Theodore Sechuku okuriire enteekateeka egi yarugayo yahamya ngu eizooba erya nyikyakare nibaija kuba nibashohoza orukarara rw'abanyeshengyero abataire emikono yaabo aha kipapura okuhamya ngu obuzima nabo nibaikiririza omu kubinga ba kamishana. Shanaaba kandi yaagira ngu obwahati omurimo gwe guriyo nigugyenda kurungi omu maisho nka n'abany'eishengyero baingi bariyo nibaija nibeehandiikisa aha kipapura ekyo. Ka tubireebe.
Abany'eishengyero obwahati bakiriho nibagyenda omu maisho n'okucwitsa ebitamiino kandi nangwa n'okweyongyera kuteerera omu ngaro abo boona abany'eishengyero abaabaasize kusayininga kandi barikushaba ngu abaaba batakasayiningire nangwa n'okuteeka omukono aha kipapura ekirikworeka ngu baakomishona b'eishengyero baine kurugayo bakabingwa Hoona ku batateeka omukono aha kihandiiko ekyo kandi bakaruhikiiriza okugira ngu ekintu ekyo nakyo kibaase kukorwa kandi kityo kihendere ekiruga omu maisho gaabo. Ebi byona hoona n'ebigambo bya Oryomwishengye Orikukiikirira Abantu ba Rwemiyaga Ow'ekitiinisa Honarebo Theodore Sekikuubo n'abanyeshengyerwa abandi batari bamwe na bamwe abarugireyo boona bakagaaniira n'omunyamakuru waitu bwanyima ya mukuru w'eihanga rya Uganda Ow'ekitiinisa Yoweri Kaguta Museveni okurugayo akagira ngu naija kurwanisa kandi akwatanise n'abo boona abarikurwanisa obushomankuzi Kandi aba hoona nabo nibagira ngu abanyeshengyero abandi barugeyo babakwase kandi hoona batyo bateeke omukono aha kipapura babinge ba komishona abarugireyo bakejumbira omu kurya enguzi. Hoona abanyeshengyero aba barugayo n'okuganiiraho n'omunyamakuru waitu kandi hoona ebi nibyo ebi barugayo n'okutugambira. Ekiro kyayongeddeko nti no tuwereze Amnesty oba abantu omusango basonyiibwe. Naye okusonyiibwa oba Amnesty ejja luvanyuma lwa muntu kumusalira musango nigumusinga.

Ahabwa GNTV agaruka osya.
Tikiri enshonga za ba komishana n'obu araba arabe abanyeshengyero abaingi barugireyo babaasa kuba nibahandiika ekipapura ekyo ky'okubihamu obwisgye. Abamwe bangiire kimwe eky'okubihamu obwisgye kandi omuri abo abanyeshengyero nka Hon Asuman Basaalirwa ayize ngu eki bataahi be bariyo nibakora Ni kibi munonga ngu okuba tibaine bwamushaija boona obu barikuteekaho ba kamiishona aba. Ka tubireebe.
The twelfth of April, twenty twenty three, I sit on the Legal and Parliamentary Affairs Committee that scrutinises the budget of the Parliamentary Commission.

Bza asiimwe ahabwa GNTV agarukoosya.
Wera munonga Desire Asiimwe, ikiriza tuhumure onu twija kuba nitugaruka n'ekicweka kyaitu kya kabiri eky'agarukoosya otakarugaho.